Tuni cu Lai caṭial ning le caholh cawnnak ah grammar hmanmi biafang cheukhat ka van chim lai. I mah hna cu zeidah an si ti ahcun mah pawl cu zei bantuk dah an si ti ahcun a pakhatnak ah auhmin nawng, a pahnihnak ah mincan phurnawng, a pathumnak ah sifianh. kan ti i sifianh cu adjective si. A pathumnak ah fianhtu palinak ah fianhtu fianhtu cu zeidah si tiah cun verb a panganak ah zeidah si tiah cun fianh thuam fianh thuam kan timi cu uh, adverb si i a paruknak ah biapeh biapeh cu conjunction a pasarihnak ah lungsu lungsu kan timi cu interjection kha si i mah chungah khan a pakhatnak a min le a pahnihnak min can kha a tawifiannak in van chim khawh kei zuam la sizun kan van thok lai e min kan timi nong mirang nih nong an ti i kanmah laimi nih cun min kan ti i min kan timi pawl cu zeidah an si tiah cun Min a ngeimi paohpaoh auhnak kha si. Pumpak auhnak siseh, bu phu auhnak min a ngeimi siseh, kut in tongh khawhmi a si ah tongh khawh lomi a si ah, ti hmuh khawhmi a si ah hmuh khawh lomi a si ah min a ngeimi paohpaoh kha auh min tiah kan ti hna i auh min chungah an um dih. i mah bantuk pawl cu zeidah an si ti ahcun tahchunhnak ah pathian salai van dawt bik riak laang lahva bawinu vuichip hei ti bantuk kawlram chinram aw mah bantuk auhnak min a ngeimi paohpaoh kha auh min chungah an i tel dih cun adang kan van chim rih si ahcun minung a si ah minung kan si ah saram an si ah thingkung ramkung an si ah tiva a si ah tlang a si ah te mah vialte kha uk min ah uk min ah an i tel dih minung ka ti tikah van dawt bik, tlang ka ti tikah vuichip, eh, tiva ka ti tikah lahva, te ram si ahcun Kawlram hei ti bantuk mah bantuk pawl kha auhmin chungah an um dih. Cun mit in hmuh khawh lomi, mit in hmuh khawhmi, kut in tongh khawhmi, tongh khawh lomi ka van ti tikah zeidah a si ti ahcun dawtnak, duhnak, dinnak, daihnak, te E damnak hei ti bantuk vialte duhdimnak vialte kha kha vialte kha auh min chungah an i tel dih. Asiahcun auh min kan timi cu zei pawl dah an si timi kha kan van fian cang lai ka zumh. Asiahcun a pahnihnak mincan phurnawng. Mincan kan timi cu zei pawl khi dah a si kan ti si ahcun auh mincan ai ah kan hmanmi Auh min can ai ah kan hmanmi kha auh min can ai ah kan hmanmi biafang kha min can cu si. Chim ciami, eh, hngalh ciami auh min can ah hmanmi kha an si. Tahchunnak ah, ah auh min ahcun zeidah si Kawlram kan ti. Asinatein zei, zei kan ti lai? Auh min ahcun Kawlram kan ti natein min can ahcun kan ram te ta chun nak ah min chen ah cun zei pawl dah um kan ti si ah cun ama te ani an ma an ni kan ma nan ma heiti bantuk pawl keima nangma heiti bantuk pawl kha min chen ah cun se le au min i kawlram kan ti mi can ai ah khan min chen ah cun zeidah si ti ah cun Kan ram, kanmah ram, nanmah khua hei ti bantuk aw kha bantuk pawl kha mincan tiah kan hmanmi si. Mincan nan van fian lai ka zumh. Mincan cu auh mincan ai ah hmanmi biafang pawl kha mincan tiah kan auhmi, kan hmanmi cu a si. Atu ni ka chimmi nawng kan timi cu Laiholh in Auh min a si i auh min cu zei bantuk pawl dah an si ti nan i fian lai ka zum. Auh min kan timi cu auhnak min a ngeimi paohpaoh kha auh min cu si i uh, phurnawng kan timi min can cu auh min can ai ah hmanmi biafang pawl kha mincan tiah kan hmanmi si. Kawlram kan timi, Auhmin i Kawlram kan timi cu mincan ahcun kanmah ram, kan ram hei ti bantuk khan a lut tiah kan van fiang bik lai. Cucaah tuni i auhmin siseh, mincan siseh ka chimnak chungah nan zate nan lung a fian lai ka zumh. Lunglawmhnak tampi ka ngei. Keimah ka min cu Salai Van Dawt Bik Riak Lang ka si.